कहै छी जे पूरा देह तऽ जाइते देलियै आब कोनो अंग एहन बचल छै जे अहाँके कहू जाइत दिअ लए अहाँ तऽ ततेक हमरा मानदान करै छी जे हमरा ओहीसँ हम फूलल जाइ छी एकटा काज नहि करऽ दै छियै पलङ्गेपर बैसल खाइ छियै थारिएमे हाथ धोइ छियै आँय बाथरूममे जाइ छी तऽ पानि पहिनेसँ राख देने रहै छियै कहियौ सब अहाँके किछु अहाँ- दिक्कत होइए कोनो आँय नहि अहाँ दिक्कत कोनो चीजके नहि रहऽ देने छियै ताहि दुआरे कहलियै कोनो कोनो काज हमरा करऽ दिअ ने आब अहाँ अङ्गना घरमे जे नहि रहबै तऽ हमरा करऽ सुनू पड़तै ने। ने हँ एकटा हमर बियाह नहि होइ छल बुझलियै हँ आ, तऽ हम कनियाके लेल हँ जे हमर बियाह करेलकै ने हँ ओकरा पचास हजार रुपैआ देने छलियै हँ ओ, हमरा तऽ होइ छल जे केहन कनिया कऽ देत नहि कऽ देत। अगुआके? अगुआके देखियै। हँ। लेकिन अहाँके जे हम देखलहुँ तऽ हम तऽ देखते रहि गेलियै तही दिन हम मन बना लेलियै हँ। कि अहाँके एकटा काज नहि करऽ देब हँ, एकटा काज नहि करऽ देब ए। अहाँ खाली बैठ कऽ खाउ बुझलियै काम हँ। करै लए तऽ हम अहाँके गुलाम छेबे करी हँ आ नहि यदि अहाँके नहि नीक लगैया अहाँके होइया जे घर वाला हम अहाँ के सोच ज्ञानी की बुढ़ारी के बह आ खोआ के घर बात तब- बराबरे छै तब- कोनो बात आ- अहूँ नहि तऽ हमरा कनि प्रेम नहि ने करै छी छै लेकिन बड नीक अहाँ देहात जते छी भगवान के हाँ हाथी चढ़ि कऽ पूजने छलियै बुझलियै जे ने हमरा एहन बह भेट अहाँ सनक बो आ हमरा बुझाइए हम ऊँट पर चढ़ के पूजने रहियै जे अहाँ जकाँ हमरा सएह भेटल हम तऽ एहि दुआरे करै छी ने जे अहाँके मोनमे ई नहि कखनो ख्याल आबे हाँ। हाँ जे हम अपने एते सुन्दर छी आ हमरा बुढ़वा बर भेट गेल छै अरे अहाँके सामने तऽ बड़का बड़का हीरो फेल छी अहाँ एहन किया सोचै छी हमरा नजरमे हम- हमरा जकाँ सेवा बार के अपना घर वाली के करत कोई नहीं हैं? आ कोनो करो कि नहीं करो अहाँ हमरा करै छी ने भऽ गेलै हमरा गाँव में एकटा रमगुलबा छै हाँ बहुत सब दिन के चारि झाड़ू को मारै छै बह मारै छी ओ बहके सेवा नहि करैत होतै तऽ नहि मारतै ये हाँ

पैर में का हाँ लगो लगो बाप रे बाप कहलिए साँझ खान माछ लो आए हाँ हम अपने बनाए हे, फिर अपने बनाए नहीं आना पड़ो। अच्छा ठीक छै ठीक छै अहीं बनाए देखिए ये जाबे हमर शरीर चलैया ना हाँ। ताबे माछ मौत जे अहाँके खेबाक हुए हाँ हगला हगू पर से कहै छी अहाँ छाउर नहि राखऽ दै छियै हमरा आँय सब काज एहिना करबै तऽ केना अरे हम कतहु चलि जाइ छी तखन तऽ अहाँ करिते छी ने हम बाहरो कतहु जाइ छी तऽ ध्यान हमरा अही पर लागल रहैया जे हमर कनिया एखन की करैत हेतै बर्तन सब एते हेतै बर्तन मजैत हेतै माल जाल के जे है से थैर खरैत हेतै घर में सबटा काज करैत हेतै थाकि जाइत हेतै कतहु रहै छी एको दिन हम सएह ने। एको दिन रहै छी अहाँ तऽ हमर तेहन दुलरी छी ने हमरा तऽ होइए जे अहाँके कहियो किछु भऽ जाइ जायत कनिया तऽ हम केना कऽ रहबै देखियौ एना केना किछु भऽ जेतै अहाँ जे एते हमरा मानदान करै छी एते हमरा सेवा करै छी एहिना भगवान हमरा उठा लेकिन फेर कहै छै लेती ने- अखने भगवान बुढ़ारीमे हमरा एहन कनिया देलकै तऽ तऽ एते जल्दी हमरा किछु नहि हेतै नहि अहाँके किछु हुए ने हमरा आ दुनू अहिना खुशी खुशी रहब कल उठि कऽ बैसू ने उठ के बैसू देख पड़ोसिन जे छी हाँ। से झक मरैत रहते से हमर छी बहु हम छियै अभी की? हाँ आब ई मुँह तुआ नहि पेड़ किया हमरा मोन होइए कि ओहो भी सब नहि एते तक वाला पेन होइ छै हँ छोटका छोटका कपड़ा छोटका छोटका खियौड़ा आ यहाँ के रहै छी दोसर के मन से एना माथ पर जहाँ चलनी धने रहै छै तहू ला झगड़ा करै छी मारै छी पीटै छै

एक ढकिया एक मोटा ब्लाउज साया साड़ी आ कह जाओ खींचू गा खींचू गा आ तऽ अहाँके बा अहाँके बा के मन तऽ खराब होय तऽ कहना तऽ तोहर बहू के नुआ दो- दोसर आदमी तो खींचे ला हम दोसर खींचबै आदमी। हम खींचबै बा के नुआ अहाँ नहि हमर कपड़ा खींच सके ए, सुनू अहाँ नहि खींचबै तऽ अपना बा के कहू अपने खींचत अहाँ दोसर पर रे उड़ि जाउ बहू माने अर्धांगनी बुझलिए आधा शरीर के आधा हिस्सा होइ छै हां त तोरा घर में होत होत हमरा के की दिक्कत या हमरा से से हमरा दिक्कत है कि एना जे करे घंटी का कहा के सेवा पानी करे है पूरा समाज में गुजगुद है बुझलिए हमर घर वाली खुद कहलक हम देखलिए घंटी कका के अपना कनिया के गोर जाते छले अहा हमरो जातू हमर से छी हमर से पात पथिया में ल के हमरा माथ पर बउएबे करब हमर से छी अहा के किया ने मन लगल अहा के किया ने लगल अहा अपना बाप के मोटरसाइकिल बैसा के ल जाय छी त हमर से कहियो शौक कैलक नहीं कर हम सब जदी दुनो है ना के हाथ पकड़ के आ नाचबे करबे आ गीत गेबे करबे त तोरा किया करबे कोनो दोसर संगे कोनो दोसर संगे लल के है छ ललकल छ भेला त बिहा कहियो ने बुढ़ारी में के केला हन जोरैया जोरैया बुझै छी चका दे छ बुझला कि नै अहिना पटपटा के साथ समझ जेबा बुझली ना